Kont ħansaqsik fuq tal-Brażil. Tal-Brażil, waħda mill-każijiet l-iktar riċenti hija kienet f'Mejju ta' 1986 eh, fil-kapitali tal-Brażil. U li kien ġad dik il-ġurnata kif bdiet l-istorja ta' qabel UFO fuq ir-radar m'għandhomx idea fejnu, m'għandhomx idea minn fejn jiġi, m'għandhomx idea x'numa l-intenzjonijiet ta' dal-ajruplan li dik hija threat, by the way, hija threat enormi. Um, so kien hemm din it-target fuq ir-radar u dakinhar stess um, l-Air Traffic Control Operators qed jaraw l-ajruplan fuq ir-radar imma jaraw ukoll fuq ir-runway. Just a bright glow fuq ir-runway. Um, u dal-ajruplan jibqa' jħaveri hemmhekk. Um, F'temp ta' siegħa, dal-ajruplan jimmultiplika fi tmienja. Ġi fuq ir-radar qed jaraw sa tmien oġġetti li ma jafux x'inhuma. Ehm, f'dak il-perjodu tal-ħin kien hemm eh, kaptan eh, ta' ajruplan privat li kien jipprova jillendja, imma kien hemm ħafna ajruplani UFOs qed jibblukkaw ir-runway. Allura dan ma setax jillendja. Ehm, għamel nofsija jdur, jistennihom jara x'ħajġri, Imma l-UFOs baqgħu hemmhekk. Prova jillendi darboħra u l-UFOs baqgħu hemmhekk. Imma sa problema ġdan il-persuna il-fuel huwa nieżel. Mhm, Fim minnhom qal ħanarax ħanarax x'inhu mela ħamur warajhom. U saq lejhom, eh, tar lejhom U ra li id-dawl qed jidher mod jisparixxi u der f'mod ieħor, der post ieħor. U continuous li qed jisparixxi minn mod u jidher mod ieħor, jisparixxi f'mod u jidher f'post ieħor. U din il-logħba damet damet xi nofsi għaddejja. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar eh, daw id-dwar sparixxu dan fl-aħħar seta' jillandja. Li ġara mbagħad L-istorja ma ma fqitx hemm dan huwa ġast il-bidu. L-aircraft baqgħu fuq ir-radar jidru. At this point kien hemm mijiet ta' nies li rawhom u fl-10 l-armata marret full alert. Full alert bażikament li għandhom kwistjoni jridu jsolvuha. Allura they scrambled military jets, kien hemm xi tliet Mirage jets. Um, u wieħed mill-pilots mil virtaw um, waqt li kienet waqt li kienet etwir um, qed jara ballun dawl quddiemu. U dal-ballun dawl jibqa' quddiemu jibqa' hemmhekk. Iżid l-speed Imma daw li b'emmek. Allora kull ħaġa li beda jagħmel il-pilot, il-UFO. Beda jkupja.
Beda jkupja. U bxej ma seta' jara xini, bxej, bxej. Ehm, pilot f'ajruplan ieħor, ra UFO fl-istess ħin, ehm, u d-dawl tal-UFO beda jinbidel minn aħmar, għal-aħdar, għal-iswed, għal-abjad. U jerġa' jibda. Sekemm kienu viċin il-pilot. Met, not too far away, ġifiri. Soffrew xie tip ta' radiation, jew. But tkompli l-istoria, ah, tkompli fuq, tkompli l-istoria. Ah, Fħim minnom pilot ġordaw, għet mill-pilots, għet li kent suq jara 13 l-ajruplan warajħ. Duru mad-daru madwaru, issa maġin qed issuq fighter jet. Qed eh, tipprova tiġri wara UFO u fħin minnhom tħares lejn radar u tara li hemm 13 l-ajruplan madwarek. Seba' fuq naħa u sitta fuq oħra. U daw l-ajruplani baqgħu jiġru warajh, baqgħu jiġru warajh. U Ma jafx jaqbad jagħmel. Li ġara wara sigħat, wara sigħat flajru, ehm, ġa sparixxew, sparixxew. Imma l-armata Brażiljana timxi b'mod drastikament differenti mill-Amerikana. Ehm, fejn kif nafu l-Amerikana ma jħedux is pubblikament ma jħedux is-suġġett ehm, b'mod serju, il-Brażiljana l-oppost ħadu dan il-fenomu b'mod serju ħafna u qalu li sma dawn ma kinux Ajruplani tal-armata ma kinux meteorites, ma kinux eh, fenomenu naturali, dawn huma UFOs, ma nix idea x'inhuma. U il-pilots baqgħu jitkellmu fuq din l-esperjenza għal snin twal imma qatt ma rrapportaw mart ta' radjazzjoni jekk sissa Sissa. U dak huwa wieħed mill-ħafna każijiet li jiena għax ħafna nies jgħidu isma' li UFOs you know, mandomx intenzjoniet ħżiena, imma ħadd ma jafu dak il-fatt. Ħadd ma jafu dak il-fatt. U każijiet bħal dan u hemm ieħor tal-Iran fejn juru li dawn il-UFOs pratikament they are ġafari.
Eżatt, ta' ġafari.
Dawn ma tafx x'inhuma l-intenzjonijiet tagħhom. Ma intu ma tafx huma l-intenzjoni tagħhom, jekk inti oġġett ma tafx minn fejn ġej, ma tafx minn xi x'inhu magħmul u ma tafx x'inhi l-intenzjoni, ma tistax tassumi li għandhom intenzjonijiet tajbin. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsamha magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq dawn il-links li ħa ntukom.